y mae testyn enw bob rhan yma yn y, yr epistol at y rhifeiniad. A'r bumed benod, a'r adnod gyntaf. Am hynny, gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, Y mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy Iesu Grist, ein harglwydd. Cyn dechrau, chi ofyn cwestiwn i chi. I chi sydd yma yn y capel, a hefyd, da ni ar y we, a da ni'n gwybod lle da ni'n cyrraedd. Efallai bod ni'n cyrraedd pen draw sy'n rôn, sy'n bemro, sy'n rynnu falle. A gofyn i chi'r cwestiwn hyn nawr, Ydych chi'n credu yn yw? Mae yna lot o bobl o ddigon hirllug i ddweud bod nhw ddim yn credu bellach. Ond beth amdanoch chi? A rhaid sy'n clywed y geiriau hyn, ydych chi'n credu yn yw? Ydych chi'n credu bod anefoedd? Ydach chi'n credu bod yna uffern? Dwi'n yn hoffi sôn am uffern, ond mae o'n ffaith y mae'r Arglwydd Iesu Grist yn cyfeirio at uffern llawer mwy o weithiau na mae o'n cyfeirio at y nefoedd. A'r rheswm yw hyn, oherwydd mae uffern rybydd i ni, Yn rhybudd. Wel, beth yw uffern? Wel, mae o'n rhagwyddoldeb. Mae rhan fwy o bobl mynd yno. Mae yna dorfeydd yn tywall i mewn iddo bob dydd, bob nos. Llawer iawn. Mae yna boeni yna. Mae yna alad yna. Mae yna eiriau fel hyn o pethau ni wedi credu. Bron i fi. Fy yna lawer yn dweud, bron i fi, bron i fi. Un arall yn dweud, fel, o'n i'n mynd gallu maddau yn ffrind. A fe ta ddido ti wrthau, os na ti'n gallu maddau dy ffrind, wyt ti wedi ddim wedi deall maddeuad sy'n rhaid i ti. So, effer amdani. A dyma lle rydw i. A dyma lle byddai. Ac ar ôl mil a mil a mil o filiynau o flynyddoedd, yma byddai. Bydd amser yn diflannu, jyst fel mae yn aros am byth i fferm nefoedd. Y mae Duw yn sychu bob deigryn oddi wrth ein llyged ni. Y mae Duw yn gwella'n doluriau. Y mae Duw yn rhaid heddwch a thangnefedd i ni. Ac y mae dan Duw i blant le arbennig. Mae yna fythol hapusrwydd Mae yna ganu, canu gwahanol iawn, a canu dwys iawn. Mae yna folianu oes, mae yna nefoedd, mae yna effer. Ond beth sydd yn ofnadwy gen i ydy bod nifer mawr o bobl yn credu bod nhw'n mynd i'r nefoedd a dyn nhw ddim. Dyn nhw ddim di deall maddeuant. Os na fedrwn ni fadde, sut gallwn ni ddeall maddeuant Dyw? A ni'n aml cael pobl yn dweud, na i fadde byth o. Os felly, Fe alli di byth faddeuant Duw. Wel, gyfeillion, lle da chi ar y daith? Pwy ffordd da chi'n mynd? Mae'n beth pwysig. Mae o'n rhyngoch chi a Duw, mae o'n preifat iawn, ond mae o'n real iawn. Pa ffordd da chi'n mynd? Wel, allai chi ddim mae gen i amser. Wel, Oes. Falle heddiw. Falle ddim heddiw. Falle bori. Pwy sy'n gallu dweud? Wy'n cofio hanes un dyn pan oedd diwygiad yn yr hebreidiaid yn ymffrostio nad oedd ddim yn credu yn y diwygiad o gwbl. Ac oedd o ar lori, y cefn y lori, yn gwneud rhyw waith, lori yn symud wrth gwrs. A dyma fo'n dweud, pethau'r peth diwetha dwi'n neud, byddwn ni ddim yn credu, a fe gwmpodd a fe farw. Ddigwyddodd hynna, fydwch chi'n chwarae gyda Dyw. Ydych chi wedi paratoi a'ch enaid i fynd i'r nefoedd. Da ni'n paratoi gwyliau o'n bobl anwyl gwyliau. O wyliau i wyliau, o bleser i bleser, o wledd i wledd. Felly rydyn ni'n yna lle mae'n bywydau bach ni, heb fod y bach eisiau bwyd, eisiau gwyliau, eisiau chwarae, ond dim diw. Dim Duw, dim deall Duw. Ein pwnc ni yw ffydd. Beth yw ffydd? Y ffydd sydd yn dod â ni at ddiw. A pan mae'n dod â ni at ddiw, mae o'n troi yn olwg. Ti'n misio ffydd wedyn, da chi wedi weld o. Mae o'n troi yn olwg. Mae gobaith yn cael ei wereddu, ond mae cariad yn para'n dragwyddol. Mae angen felly edrych yn fanwl ar ein profiad i wneud yn siŵr ein bod yn blant i ddiw. Da chi hefo fi? Dwi eisiau chi a rhaid i gwrando ac yn edrych i wneud yn siŵr eich bod chi'n blant i ddiw. Dwi siŵr fydd llawer nawr wedi symud o'r rhaglen hyn i ryw raglen bach arall, rhywbeth bach simsan. Ond oes efo chi'n gwrando, da chi wedi rhoi ymlaen to. Well i fi wrando i weld beth sy'n cael yr hen ŵr a'i ddeud. Rhaid cychwyn i ddisgrifio beth yw ffydd. Wel, mae o'n credu Bod Duw, Tad, Mab, Ysbryd Glân, a mae'n credu bod o'n dragwyddol, mae'n credu bod Duw o greawdwr, mae'n credu bod Iesu Grist wedi cymeriad natur ddynol, mae'n credu bod Duw wedi anfon Crist i'r byd i wneud rhywbeth ynglyn â phroblem fawr sydd gyda ni, y broblem o bechod. Heb Grist, does dim gobaith. Does dim gobaith ydy'r llefoedd. A pan ydych chi'n meddwl am y crefyddau eraill yma, does gan nhw ddim byd ond dychmygion. O'n i'n meddwl chi darllen rhai ohonyn nhw, ond maen nhw'n wirion.

Mae rhaid ni gytuno gyda'r gwirionedd. Mae hwnna tu mewn i ffydd. Mae rhaid ni gytuno gyda'r yna yn meddwl ie, ei garu yn ein calonau a credu gyda'r ewyllys. Da chi'n gweld y drefn gwybod, caru, derbyn ewyllys. Mae Iago yn dweud rhywbeth fel hyn. Pa fydd i fy mrodyr o dywed neb fod ganddo ffydd ac heb fod ganddo weithredoedd a ddichon ffydd ei gadw ef? Mae yna ddysgeidiaeth wedi bod ar hyd y canrifoedd. Fe nes i hanes yr eglwys a'r cyfnod yna Yn bennaf, a ddiddorol dros ben, o na ddysgeideth i gael oedd yn mynd yn erbyn Dyw mewn un peth. Dyn, o, dyn ni'n credu. Mae'r enaid yn credu. Mae'r enaid yn credu. Ond mae nghorff bach i yn cael ei belicu tho. Mae nghorff bach i yn cael addoli fel lecen ac yn ei neidio a dawnsio rhywbeth lecwn ni. Ond mae gynnon ni ffydd, mae hwnna yn y meddwl, ond ddim yn ffeithio fy mywyd i mewn unrhyw ffwrdd. Dwli. Dwli noeth y te. Mae yna lawer fel yna. A mae'n mynd o hyd. Heddiw mae gynno fo enw newydd. Alla rai ugen, deg ar ugen enwau i chi. Ond yn un presennol, New Calvinism. Post te. Un arall, New Covenant Theology, New, New wir, New, mor hen ar byd bron, ddim New o gwbl. Ond mae o mor ddymunol. Da chi'n cael credu yn gywir, ond dydy o ddim yn ymyrryd â'ch bywyd chi. Dio ddim yn interfferio â'ch bywyd chi, da chi eisiau byw hwnna. Na i feddwl amdano, nes ymlaen falle. Ond ddim nawr. Ddim nawr. Mae gen i lot o ffrindiau. A da ni'n mynd â lot o lefydd. Yn yr hen amser, os oedd rhywun yn cael gwyliau, doedd ni ddim yn, ond os oedd rhywun yn cael gwyliau, peth cyntaf chi'n neud oedd chwilio am gapel. Yn cofio pan mae Morwen a fi briodi, byddwn ni i um, St Ives am y mis mel, wythnos, nid mis fi hynny, wythnos. Wyddoch chi beth nesaf ni drwy'r cyntaf? Mynd rownd y capeli i weld lle y cwr gweddi. Er bod gynna i rhywle i fynd i Sul, a o'n i'n gweld debyg yma ddo ar ffydd yna. Dyna beth oedden ni'n neud. Y beth cyntaf chi'n neud oedd chwilio am gapel. Dwi'n fy meddwl heddiw bod yn meddwl am y pethau hyn. A pobl yn dweud, dwi'n neud lod o gapel yma yn Gynedd. fel y mae heddiw, a maen nhw'n credu bod yn mynd i'r nefoedd nonsens. Ynte? Cytuno wel, nid ffydd a byw bywyd afradlon yn golygu dim. Rhaid gweld mae gan ffydd efaill, a'i enw fo yw Edi Feirwch. A etifeirwch ydy bod yn ddrwg calon gyda chi, yn ddolur calon gyda chi, bod chi wedi pechu, bod chi wedi gwneud drwg eich cymydog, bod chi wedi gwneud yn gas am rywun, a bod chi'n edifarhau am yr fath agwedd, oherwydd chi'n gwybod bod chi'n pechu yn erbyn Dyw. Fedrwch chi'm deall ffydd. Nesa chi wedi dweud mae ddrwg gen i am beth ydw i. Neu dim ond chwarae plant i chi. Mae rhaid i di farhau. Ydych chi wedi wedi rhai? Bob un ohonom ni. Fyddwch chi, da ni'n gallu canu rhifwr neu'n bendithion fes un ag un. Rhifiwch eich belltithion. Mesur mil a mil pechaduriad i ni. A oes gobaith? Oes efo ffydd. A mae'r ffydd yma yn rôl gan ddiw yr ydyn ymddiried yn yr arglwydd yn credu bod ymhechod efi arno fe Fe roedd arno bwys euogrwydd. Mae rhaid cosbi pechod. I'r enaid colledig, mae yn cael ei dalu yn uffern dragwyddol, ond mae Iesu Grist mewn amser yn derbyniedig yn unig ymhechor â i, ond pawb sydd dod A taflu baich oddi ei war, ei war wrth deimlo dwy o loes ac yn gweld mae wedi cymeryd y cyfan. Mae wedi gweld cymeryd y cyfan. Mae hynna'n beth rhyfedd. A mae myddeuant, a mae Christ yn estyn i ni fyddeuant pechodau, ac y mae ffydd, da ni'n cael ffydd i gredu yn y groes. Yn cofio unwaith, um, gyfan mae gan ni, o'n i'n weinidog yn y wlad, ac uh, oedden nhw, wel, oedden nhw'n cael hwyl â ni, fel maen nhw mewn cyfarfod canu, ac oedd yn canu ffarwel, ffarwel, pob eilun mwy, mae yes, a cariad Iesu'n drech yn y hwy, ac ar ôl y cyfarfod stret i'r dafar. Fel oedd hi, fel a oedd hi, a wyddoch chi beth nes i unwaith? Fynd o'i blaen i'r dafar o blaen British Legion, a sefyll y fanna fel soldiwr, a gweld nhw pasio, Yn nhw pasio. O dipyn o gyts yn ei cofio i wneud hynna hefyd. Wel, os da chi wedi derbyn maddeuant, ac os ys gynnwch chi berthynas gyda Dyw, mae yna aros efo chi ym mhob amgylchiad. O chwer oedd enghraifft, mae y berthynas efo Dyw yn dod i bob rhan o fywyd. Mae enghraifft o fyddi chi. O'n i'n mwynidog yn y wlad, ac o'n i'n mynd i nifer y capeli, ar beth yn alw'n gylchdaith, ac yna un hewraig fach, oedd i wastad yn diolch i fi. Na'r unig un diolchog i fi erioed. Ac uh, oedd i roi diolch i fi. Bach oedd i. Ac um, rhyw ddynod hynny'n mynd i weld un o aelodau i hapel i yn, um, yn y cartre hen bobl yn Abereiron. Ac o hen wrcas oedd hi, ond wedi cael ei thwtio dipyn, dipyn bach o baent yma thraw. Ac um, O'n i'n methu ffeindio ffordd. A dwi'n gweld drws, a goles i drws, ond y steps i lawr, a rhyw rŵm yn ddigon neis, ond dim ond ffenest fach oedd hi, a pedwar cot. Wyddoch chi, rhywun rhoi hen bobl mewn cot. A dyma fi'n mynd i fyny, a meddwl fi, Miss Jones oedd i llaw, hello Miss Jones. Chi'n cofio fi? A dwi'n fach gen i fyddai. Wel, sy'n ni gweld chi fan hyn, Wel, doedd yn man arall i fynd, ddoe. O rai fi ddod yma, a da chi'n chi hapus, wy wrth fy modd, ddoe. Wrth fy modd. A da chi wir. Chi'n cael llawer eich gweld chi? Wel, ti'n gwlido yn dod. Wel, mae gan o bedair eglwys fe. Does dim disgwyl. Wel, na, so. Beth yma bydd yn oriad? O ffermwyr yn nhw. Os gen ffermwyr fe, ddim amser. Ydych chi'n disgwyl gormod? Na, na. A beth am gyfeillion? Wel, wel o'n allan dweud wedi, o'n o'n nabod fi'n dda iawn, dda iawn felly te. Ond i dweud hyn, da chi, machgen bach i mae, mae e gyda fi. Trwy'r amser, dio o byth yn fy ngadael i, a dwi wrth fy modd yn ei gwmni fe. A fyddai'n falch pa fydd o'n galw un dwrnod a gafael llaw i a mynd â fi adre i'r nefoedd. Fel y mae ffydd yn gweithio, mae o'n gysur mwy na all pres ei gynnig byth. Y problem yw pechod cho. Yn y profiad y ffydd yn yw, a ni'n wynebu bywyd pechadurus, a rhaid cael ein argyhoeddi o hwnna. Dyma beth mae y benod yn dweud am bechod. A ffordd tangnefedd nid adnabuant, nid oes ofn Duw ger bron ei llyged. Na chi ddyweder. Beth sy'n gallu dweud am bechaduriaid? Wel, dyn nhw ddim yn nabod Tangnefedd yw. Dyn nhw ddim yn deall beth yw tangnefedd yn y galon. Does gen nhw'n syniad am hynny. A'i calon yn nhw'n llawn o ryw bethau neu gilydd. A does im ofn dyw. A dwi'n ffeindio rwan fel bod mynd ymlaen i fi bach. Beth, ta beth. Um, Er fy mod i'n gwybod mod i'n credu, eto mwy am byd dwi'n meddwl am y diwrnod yna'n galw fi atre, a hefyd y sicrwydd yn fy nghalon fod yn mynd erbyn i, eto mae yna rhyw barched i gofn. Sut bydd i pan ein wynebu Dyw? Ysbryd yw Dyw. Perffaith yw Duw, glân yw Duw, a sefyll o'i flaen o, a fedrwch chi mo'i dwyllo fo. Mae'n amhosibl i dwyllo fo. Fedrwch chi'n dweud bod hi'n ganwr da, canu'r groes ac yn y blaen, neu adroddwr da. Mae dy fod yn real. A chi wedi credu. Da chi wedi eich derbyn gan ddiw, yn blentyn i ddiw. Eto mae o'n rhywbeth rhyfeddol serch hynny. Ond esgob gan y Saeson yn gogledd Lloegr, rail o ddier efo. A dyma'n dweud beth fel hyn. Mae marw efo i gredadun Yn beth dwys iawn. Dio ddim di bod y ffordd hyn o'r blaen. Dio ddim di bod. Ond i'r anghredadun, y mae'n drychyn nebus fo. Oedd o'n dda, chwr. Ond i'r credadun, mae'n ddwys. Da chi'n mynd dawnsio ffordd. Da chi'n mynd neidio pethau gwirion, mae o'n ddwys. Da chi ddim wedi bod y ffordd hyn i hyn. A da chi'n mynd i weld rhywbeth, da chi'n mynd i weld glendid, na welsoch chi rioed o'r blaen. Da chi'n mynd i weld tangnefedd, na thimloch chi erioed o'r blaen. Tres bach fi bod chi'n iawn. Ydych chi yn gallu madde os yw rhywbeth wedi clwyfo chi? A clwyfo chi'n wael, a gyda calon o'ch chi dweud, dwi'n mynd i fadde hwnna. Mae wedi mynd rhy bell. Felly, da chi ddim wedi deall maddeuant diw. Maddeuant diw. Chi'n deall? Dyna'r safon i ddeall maddeuad Duw. Rhaid chithau hefyd ddysgu madde. Felly, pa mae pobl mor ara? Wel, fel hyn mae pechadur Nid yw'n naturiol yn gallu deall yr ysbrydol y mae feddwl mewn mantell o dywyllwch cyn i'r ysbryd glad ddechrau gweithio arni. Mae yna fel rhyw glogyn, mantell o dywyllwch dros y meddyliau. A dyn ni ddim yn deall. Wyddoch chi, dwi'n cofio yn y caffe Cymraeg yn Wolton, o'n i newydd ddod i'r bywyd ac y ffrindiau hoes i. Ac oedden ni'n canu pam o pam bechadur cyndyn. Ac oedd i fel o hande mynd dda, ac o'n i'n rhoi pwt o fo, edrych arni. A meddwl, pam ti'n pwno fi? Oedd o'n fyrdd o. Ac oedd canu nerth i ben, canu well o, o lawer na fi. Does gen i'n llais canu, oedd o ganddo fo lais canu, ond oedd wedi deall dim. Mae rhaid i'r ysbryd glân agor y meddwl i nabod eich hun, i nabod eich hun, ac i ddangos beth yw eich cyfeiriad chwi. Mae rhaid i, i ddiw dorri trwy dy tywyllwch, ac yna da ni'n dechrau gweld, o oh, ie, yeah. Mae yna Dduw. O ie. Mae yna uffern. O ie. Mae yna nefoedd. A fedrwch ydych chi ddim chwarae rhwng dau camp. Wel, beth yw... Byddech chi, os gael ei roed enghraifft dwi'n gweld nath o ryw drawiadol iawn i fi, ta beth. Uh, mewn eglwys bybyddol o diw hyn, yn sain pedr yn rhyfain, yr eglwys fawr efo pab ac yn y blaen. Ond uh, mae o'na arlunydd enw'n Leonardo da Vinci. A fe nath o ddarlun enwog o ddydd y farn. Ar y to, yn yr uchder, oedd rhyw declig yn yma, mynd â fo i fyny, ac oedd yn gorwedd i beintio am flynyddoedd. Ond beth sy'n ddiddorol di, da chi'n gweld darlun o'r barnwr, a da chi'n gweld un ochr efo llyfr mawr Llyfr y bywyd. A wedyn llyfr enfawr o'r ochr hyn, llyfr marwolaeth. Ond dyna beth sy'n synnu sylw i, o darlun nid y llun oedd mynd i'r uffern, ond yn un oedd newydd Gall y newyddion fod yn mynd uchel. A dyma'r darlun i chi. Os yw'n rhaid ddangos i chi. Oedd o'n... Um, fel sef yn eistedd. A'i wyneb wedi cael ei ddal fel hyn rhwng ei ddwylo. A hyd nod yn y, y print o gen i, yn ei lyged o, Oedd y pictiwr o anobaith. Oedd o mor trawiadol. Anobaith. Beth oedd e be? Tragwyddo. Ac oedd o trosodd hyd oedd yn y print o'r pictiwr mawr yma. Dyw, dyw byth yn gwneud Camgymeriad. Dio byth yn gwneud camgymeriad. Beth yw gras Dyw te? Yn iawn yw fod yn iawn gyda Dyw. Nawr, gael dweud bach bach am hwnna. Da ni, rhywbeth da ni'n ddefnyddio, os da ni'n bryderus am rwy'n, wyt ti'n iawn? A wedyn os yn cael rhyw ateb, a da ni'n hoffi'r person, wyt ti'n iawn rwan, wyt ti'n iawn? Wel, y peth mawr yw, dyna beth yw cafianhau. Efo ti, ydw i'n iawn efo diw? Ydw i'n iawn? Wyt ti'n iawn? Os ydw ti'n marw'r eiriad yma, wyt ti'n iawn? Wyt ti'n iawn efo Dyw? Cyfiawnhau yw hynna. A weithiau da ni'n trio, da ni'n defnyddio'r geiriau cyfiawnhau yna. O, wel, dwi'n meddwl ddrwg, dwi'n dweud hyn tal. Na, wyt ti ddim yn iawn o fi. A dwi ddim yn iawn o ti. Wyt ti ddim wedi dilyn y llwybr rydw wedi roddi i ti, ond os ydy wedi cyfiawnhau, os ydyn ni yn iawn gyda Duw, os yn pechodau ni wedi cael ei rhoi ar y groes a derbyn maddeuant, mae yna dderbyniad i ni yn y nefoedd. A mae yna groeso. Fedra i ddim dychmygu y fath beth fydd o. Fedrai ddim, ond mi fydd o'n rhyfeddol. Y mae'r cyfan yn gorffwys ar ein harglwydd Iesu Grist. Yn y benod, un o'r penodau, mae'n sôn wrth am Abraham, am, gan y ffydd o ganddo fe, i adael i'r Caldead, ei ffydd yn llwyr yn yw, ac yn mentro allan. Mae rhaid i ni hefyd A rhaid i ninna hefyd gael yn ffydd yn llwyr yn Nuw. Ond wyddoch chi beth dwi wedi weld? Adegau dwi ddim wedi disgwyl. Um, o'n i'n y wlad, ac o gen i ardal fawr iawn o uh, lle oedd y ffermwyr, mi geliad o'n i gyd. Ac y capel enwad, a oedd o'ch chi just perthyn, just perthyn. A o'n i'n sydd yn aelod, a just dweud dwi'n dod yn aelod, na cwbl. Wel, o'na un teulu, a mae hyn yn wir i chi, y tad a'r gŵr A'r mab? Na, oedd yn rydw i capel? Na, goel. Ond o'n talu mi set. Ond talu am seti capel Cymraeg. Talu mi set. Ond o'n nhw byth y capel. Ond nad un am hollol iawn. O diolchgarwch yn beth mawr yn o lad. Ond yma'n pregethu am bethau natur, ond o cwrdd diolchgarwch yn beth mawr. Ac yn y cwr, fel hyn ydyn nhw, bydda'r tad yn dod i flwyddyn, a flwyddyn nesa y fam, a flwyddyn nesa y mab, o byth y tri, un ohonyn nhw mewn rota o dair blynedd. Wel, bwthyn bach tlawd oedd o, a llawr pryd. A dwi'n cofio ni wedi bod yn pregethu beth o'n nhw'n dweud Sir Aberteifi yn y de. Dyn nhw ddim yn de na gogledd Sir Aberteifi nhw. A, a dwi'n cofio ni dod ar pregethu yn dre ac yn dod o fanno. O'n i'n galw bob dydd i weld, i weld y fam o'n i oedd cael cyrraedd neu oedd hi'n marw. Ac oedd hi'n mynd bob dydd oherwydd o'n i'n poeni mi hynna i di. So dyma i'n fynnau heno, mae'n mae hanner wedi 8 i 9, a hynny'n hwyr yn y wlad, chwa. So nhw'n codi'n gynnar. Ac uh, bynnau, rhaid cael dim sens o hynny, anyway. Ac dyma i'n penderfynu mynd. A beri, chwa, Os chi eich car mewn yn y gorsydd, ar eich chi bod yn union y ffordd o'r goeden i dilyn eich blaen, a dyma fi'n gweld lamp yn y ffenast. A dim trydan, chwa. A dyma fi'n mynd at... Oedd y tad a'r mab yn y drws. A meddyn nhw, o diolch Bigel, mae di bod yn galw amdana chi trwy dydd. Ond dim pwynt i chi gael ti nawr. Mae wedi darfod bron. Mae doctor wedi dweud fydd i fwy na rhyw awr. Ac uh, felly, ond gael fynd i fi own, meddwl fi. Cewch sgwrdd nhw. Nawr, oedd y ystafell wedi mor fach, chwad, oedd yn gyd ar rwy ochr, ac oedd hi'n anodd iawn i stwffio eistedd lawr yna. A ni'n nabod hi, ac meres i'r llaw hi. A mae'n agor i llyged. Am y tro cyntaf, a mae'n, bigel, mae. Bigel. Ac um, hyn clywed ei cariad fi. Odw, mae. A dyma dwi am wedi, ond o'n feddwl hi, gweddi, gweddi, gweddi. O reit, mae fi. Ond wrth weddïo, nes i adrodd emyn o fy enaid. Cod dy olwg, gwel yr amlwg, ben y bryn. Lle bu'r Iesu'r cyfaill ffyddlon, dan yr hoelion dir cyn hyn. Talodd yno swm dy ddyled, Ei gwerthfawroaid ei galon friw. Yr oen di euog yn ymmarw, a minnau'r euog yn cael byw. Ond nid dyna'r gwbl. Fel o'n i'n dod i'r man, yr oen di euog yn, yn hwn, a minnau'r euog yn cael byw, dyma'n gwasgu fy rhaw i. Mae rhaid chi gael y profiad o gwraig ffarm yn gwasgu llaw. Chi'n meddwl chi'n cael yn chi yno, Gwasgu llawi a marw. A dwi'n credu bydd un o'r cyntaf welai oedd i gadael i'n hwyr, ond fe ddas. A gymaint yw trugaredd Dyw, os deuwn ato, mae o maddwr cwbl. A da ni'n diog y crag uffern a'r boenau tragwyddol ac yn ddiogel yn y nefoedd. Rhaid cael gwybodaeth, rhaid teimlo, rhaid yr ywyllus hefyd. Rhaid bod felly. Medda Salme, ie, Pyrhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, angau nid ofnaf niwed. Gadwch. Ie, pyrhodiwn ar hyd cysgod angau nid ofnaf niwed. Pam? Canys yr wyt ti gyda mi. Na chi. Dechra marw fel a. Carys yr wyt ti gyda mi. A gweld gogon i hant y nefoedd. Y mae'r enaid wedi dod a. Ymhell o anobaith i obaith bufiol. Y mae croeso ni. Y mae Duw ei hun yn ein croesawu. A mae'n rhyfedd fel chi. Mae'n gwybod y cyfan. A mae'n gwybod am yn dagre ni. Mae'n gwybod am y pethau da ni wedi dioddau. Mae'n gwybod y cyfan. A mae'n gwybod fel da ni wedi pwyso arno fo. Mae'n gwybod y cyfan. Ond mae o'n sychu pob deigryn o'n llygad ni. Ydy. Ac mae hyn yn cysur o'n ni. ac mae'n derbyn i mewn i le nad oes dagrau, na dioddau, na marwolaeth, na ffôn, nag unrhyw beth negyddol fel yna, ond croeso'r nefoedd. Wel, cwestiwn. Pam? Pam o pam? Bechadu'r cyndyn Pam y colli denau drud? Mae dy greuwr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynnu i gyd? Pam yr ail groesawyr i'r Iesu? Pam na fyny droi a byw? Dar fydd o dros y dweidi, dychwel Dychwel at y Duw, prysur ddarfod, mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di, er i ti yn ysgafn chwarae, dirwyn mae dy oriau di. Ym mha le y byd y drigfan, wedi lir y byd ar dan, o fy enaid. Meddwl weithiau am y siwrne sydd flaen cyn i Dduw dy roi fyny. Cyn i dorwedd yn y bedd. Cyn i angau dy ddychrynu. Myn adnabod Duw I hedd. A chi wedi iawn. Da ni'n diolch i ti o ddiw am y cyfle rydyn ni'n gael i addoli di. Yn diolch i ti o arglwydd am fawr y dy gariad ag atom ni. Ac yn gofyn ti bendithio bob un ohono ni, hen ag ifanc. Does dim ond chydig o flynyddoedd i fynd, a fydd neb o hynny ni sydd yma nawr yma. Amser yn mynd yn gyflym. Trysorwn y munudau a'r funud honno lle da ni'n dweud credais er mwyn Iesu. Amen.